Komsta komsta ntonze bwanje bwanje abalo anga how are you my fans makadini watsigiri ini ndinonzi awat pinjis kana kuti watenzi ndakazvaurwa mugore ra 1983 kwamtoko panonzi pakatsukunya mubhuku rekwekahwa ah, ndikapedza chikoro 2000 ndakaita dzidzo dzangu pakatsukunya primary nekatsukunya secondary ndapedza 2000 ndopa ndajoina vakomana wengwenya brothers ndabva kujoina ngwenya ndakazobuda ku 2006 ndopa ndajoina zvichava nesounds yamukoma gift case amuli ndakabva kwamukoma case amuli 2008 ndopa ndatanga kutsikisa album yangu yekutanga umbiridzo tabva pana umbiridzo tinobata imwe inonzi dadiso gore ra 2010 tozoenda pana 2012 ndopandaisa album yechi 3 inonzi chenjedzo ine nziyo dzakaita sedzinoizi pana makandigonera zvinobva kuna musika vanhu avo vakatitendera kuti tirarame pasi rino zvisina muripo ndivo vakaita kuti pave nambuya nasekuru zvekare mbuya nasekuru ndivo vanobara isusu vabereki vedu vanova mai nababa avo vakazoita chido chekuti zvarawo isusu ndo panouya anza yekuti makandigonera nekuti dai pasina mwari dai pasina mbuya nasekuru dai pasina vabereki vedu tingadai tisipo tose pasi rino touya trek yechipiri inonzi january disease panouya holiday yatinoti yechristmas pouya new year pari trick ipapo tinenge tichinakirwa asi tinoti ngatidye mari tichiziva nekuti kunouya january mwana anenge achida kuenda kuchikoro anoda school uniform anoda school fees isusu wacho kuma 20 something tine takubhadhira mari dzerendi saka unongonzwa munhu wese akuti e ah, january disease e eh, january disease ngatigare takapatarira ipapo watch out najanuary disease touya pavashamarari apa ndakainyora ndanatsa kuona chaizvo chaizvo raw inoplayiwa nevatinoti madjs aya kana kuti wemedia majournalist wanoedza nepose pawanokwanisa kutisimudzira isusu vaimbi kuti upenyu hwedu husati vava kuti hawatipinjisa abude mupepa ndijournalist anenge atondinyora kuti vanhu vazive kuti kuna hawatipinjisi paredio ndiye ndatoridzwa naika touya pana inonzi yeso iyi tinodzoka zvepekare Kuna Yave vanoti si, vanoti chengeta misi nenguva siku nesikati vakatirindira kuti tirarame zvakanaka ndiye Yesu. Toya imwe zve inonzi maitambu maitambo apa kune vamwe vabereki vanoita zvemapfene zviya zvokungoti pavaona unyirana pavaona urovana vana vakatarisa kudai amai wapuwa gwati kudai izvozvo vatenzi varamba tozvidaba Kana muchinge matadzirana mai nababa munotorana zvakanaka mopinda mumba menyu pasina vana vachiona motsurana zvakanaka kwete kunyirana kurovana nhaika ndiwo maitambo avo munovaona apo maitambo vanenge vakutodira doro baba vatambo toenda pane yekupedzisira inonzi dadi dadi mukatarisa kana mhuka chaidzo dzinofamba mbiri mbiri kana hangaiwa inenge ichitoyemura imwe mukono nehadzi kune vanhuwo isusu ndine munhu andinoyemura pamwe anga wemusikana mwari vanotiropafadza ndozotorana nemusikana uya totoakamusha ndiye dadu saka mukomana aiimba nezvasarakadenga yake inonzi dadirai mwana ane tsika toenda kuorchestra ndorochena anoridza lead guitar anonzi tatenda pinjisi achibatsirwa napapa tongo toenda pamadrums tinobatsirwa namukoma thomas dasindo nechimvana chedu wenga jimmy pamaridhims pana tatenda manyanga ichi chimwe chacho ndauchikanganwa but chinonzi robert toenda pamadanzers pana sakita kitala toenda stanley kunyeti toenda angelini Toenda padi sekuru Chakombera hanzi witness Chakombera toenda kuna Lord Shee Tome ndo mamiriro akaita orchestra ndoro chena so ndinoti nakirwai neiyi poto yatakubikirai inonzi ngandure yongoma kubva kumabuja uko hanzi pori kunorira pfene ipapo xa ngandure yongoma kubva kuna Howard Pinjisi Ndatenda. Mwari wakuitirei zvakanaka.